COVID-19 i runvennak ding caah zeitindah kan kuthiang te kan i ṭul lai? Kan i ṭul tikah a tlawmbik sekam pukul i ṭul ding si lai. Cun kan kut a cung ai tiin kan kut dong in kan siapi kan kut karlah cun kaa tiang hi ṭaw si lai tiin tiin thiang tein i tleuh ṭhan ding kan i tleuh dih in khan kan i ṭawl dih in khan towel a thiangmi silole tissue thiangmi in i hnawh ṭhan ding Hakha Net nih lunglawm tein nan kut kan i tlaih hna. Tutan Hakha Net nih thawng kan chim dingmi hna cu CNLD nih Chin Minister an ṭuan khawhnak lam a um lo i cozah an ser khawhnak lam a um lo tiah Pu Zo Bawi nih a chim. CHRO le Matupi CYO nih sami-um ralzaam sinah COVID-19 runvennak thilri an bawmh. Hakha Sangthar sammi minung zali le sawmruk le pasarih nih an tinco. July na kua ah hmun an zohpi hna lai. Palawa peng CNLD party candidate an fiang cang nain pengdang ah an fiang rih lo. COVID-19 ruangah Kalemyo vakzua pawl harnak an tong. KMSS nih Chin ramkulh peng cheukhat siangniam run ah thilri bawmhnak an pek hna. COVID-19 he pehtlai in cozah nih June thla chung ah minung sawma le panga taza an cuai cang hna. CNFCN he hi ṭhang hna seh ti nan duh ahcun nan mino tampi luhter hna u tiah General Ṭhumit-naing nih a chim. Australia, Melbourne ramkulh lockdown an tuah ṭhan. Chopstick tonbiatawi. Tualchung thawng ka rak chim lai. CNLD nih Chief Minister an ṭuan khawhnak lam a um lo i cozah an ser khawhnak lam a um lo tiah Pu Zo Bawi nih a chim. CNLD party nih thonghnih kum kul kum thimnak ah Chin Minister an ṭuan khawhnak lam a um lo i Chin ramkulh cozah an ser khawhnak lam a um lo tiah Chin ramkulh NLD chairman le atu lio Hluttaw Speaker Pu Zo Bo nih July naruk ah a chim. Chin Minister le cozah an ser khawhnak lam a um lo ka tinak cu Chin ramkulh ah Hluttaw palai kul le li kan um. Ralkap palai hi minung paruk an si. Tedim le Tonzang ah CNLD party an um lo. Palai pali an sung. Phundang cun Palai kul le li chungah pahra zuk u law palai hleili an tang. Palai hleili chungah palai hlei thum an tlin lawngah cozah ser khawh a si. Cucaah palai hleili chungah CNLD nih hleithum an tlin khawhnak ding lam a um lo. Phundang cun an milu nih a tlinh lo caah Chief Minister an ṭuan kho lai lo i cozah zong an ser kho lai lo ka tinak a si tiah Pu Zo Bawi nih Tha Kapuasa a chim. Hihi caah theih si ko cu Avinawi ah ti dim to zang ah Chin Party an no cu. Avinawi NAD le ZCD lawng has cu.

mu ima tikah khan pali an si mu mene pali pali kan zuriat cun hleili a tang kha hleili a tang mi a khal cozah fom kho ding cu minung thleithum ni fom kho si zeitin da chin party in cun fom kho tiam a sullam kum ti lo a zeiti hmanh dah a lu zin a tai ti na lo
Ramkhel rian ah hin fak tuk in i soisel ding a si lo. Nain tutan thimnak ah CNLD nih Chief Minister an ṭuan khawhnak lam le cozah an ser khawhnak lam tu cu a um bak lo ti zong Pu Zo Bawi nih a chim fawn. CHRO le Matupi CYO nih simi um ralzaam sinah COVID-19 runvennak thilri an bawmh. CHRO le Matupi hrambunh CYO nih sami khua ah aa dormi ralzaam hna sinah COVID-19 runvennak he pehtlaimi thilri cu July zarhkhatnak ah an pek hna tiah kan theih. Matupi CYO hruaitu pakhat Salai Thangki nih ralzaam an umnak hmun li ah kan kal kho COVID-19 runvennak he aa pehtlaimi hand gel, hmurhuh le kut ṭawlnak sapet kha va pek in kan va pek hna. Atu lio an dirhmun sining in COVID-19 runvennak cu a har ko. Innfa tete le vokte ah an zapi tein an ṭhu dir hna. Rawl an chuangṭi hna i cuticun an um. Dornak hmun luchuahnak kutka ahcun a lutchuakmi min cazin cu an lak nain zawtnak cheknak ti bantuk a um lo tiah The Hakha Post ah a chim. COVID-19 he pehtlai in ralzaam hna caah a cawlcangmi an um lo ti awk a si. Ramkulh le Palawa peng lei in ngandamnak zung nih zeimazat an tuahmi cu a um nain mizapi sin a phan kho tuk lo tiah kan theih. CYO cawlcanghnak in ngakchia sianginn kai ding caah plastic angki le catialnak cafung ti bantuk kan va pek hna. Ngakchia nu le pa hi an lungre a thei ngaingai. Sianginn hon a si sual ahcun an fale sianginn kainak ding a um lo. Sami khua ah sianginn sak ciami a um lo i khua dang i kaiter ding zong a har tuk lai. Cu kong cu kan hal tik hna ah an lungre a thei ngaingaimi pakhat a si. Furpi a si cang tikah lam le sul a chia ngaingai cang. Kal lei ah ni hnih le kir lei ah ni hnih kan rauk. Cozah nih lam an remh lo ahcun ralzaam va bawmh ding zong thil har ngai a si lai. Cucaah cozah uktu nih lam hi a rannak in kan ramhpiak hna seh ti hi saduh kan that ko tiah Salai Thangki nih a chimchap. Atulio Simikhua ah ngakchia a ummi hi thongkhat le zanga tluk an si i tutan thilri bawm khawhmi cu zasarih hrawng lawng an si. Cun Simikhua ah hin ralzam thongthum le zasarih hrawng an um tiah theih a si. CHRO nih a ṭuan cuahmahmi toilet project tangin atu bantuk bawmhnak hi va pekmi a si. IIFT nih a bawmh i IOM he tawlrel timi toilet project cu CYO he fonh in Matupi peng ah CHRO he ṭuanmi a si. Hakha Sangthar sammi minung zali le sawmruk le pasarih nih an tinco. July na kua ah hmun an zohpi hna lai. Hakha Sangthar sammi cu minung zali le sawmruk le pasarih nih an tinco i anmah le an hmun cio ah ṭuanvo ngeitu hna nih July na kua ah an zohpi hna lai tiah kan theih. Hmun a tingcomi hna hi zohpi lo ahcun ri an i tet. Cucaah phu thum ah i ṭhen in July na kua ah kan zohpi hna lai. Faltein hmaan an i thlak lai, tansaka asiloah thirhlohling in an i kulh cio lai i hmunri kong ah an buai ti lai lo. Hi hmun kan phawtzamhmi hi a cheukhat nih hmun an zuar tiin phundang in an kan hmuh. A ngaingai cu kan zuarmi a si lo. Hihi Pu Ngun San Aung Minister hlun le Pu Thapeng Deputy Director nih fal taktak le ṭha taktak in an kan tawlrelpimi a si. Lam an cawh, lung an phah, ti le mei tiangin an tawlrelmi kha hmun a tingcomi ca a si tikah a dihheumi kha an liam ve bantuk khi a si. Hi hmun tawlrelnak ah hin company hleihnih bak kha a ba in tuahter an si. Cucaah hmun a tingcomi nih July na hlei nga hlan ah tangka an thawh dih lai i cham a si te lai tiah Hakha Bank Sipin Committee Chairman Pu Ngun Vung nih The Hakha Post ah a chim. Tutan a vuikhatnak hmun samhmi hi pe zakhat pe sawm riat, pe sawm ruk le pe sawm li tiin ṭhen a si pinah first class, Second class le third class tiin ṭhen a si rih i chungkhar zali le sawmruk le pasarih nih an tinco. A tangmi hmun dang zong August thla chungah Aungvali zuh a si ṭhan lai. Tutan ah hmun a tingcomi hna hi kum khat chung hrimhrim ah thing inn asiloah camphiu inn zong in minung um khawhnak ding an sak hrimhrim lai i a sa lomi le a zuarmi cu chuh ṭhan an si lai. Cun July ni hleinga tiangah tangka a pe kho lomi cu chuh an si lai tiah kan theih. Palawa peng CNLD party candidate an fiang cang nain pengdang ah an fiang rih lo. Thonghni kum kul kum thimnak ah Palawa peng CNLD party candidate cu an fiang cang nain pengdang ah an fiang rih lo tiah kan theih. Thonghnih kum kul kum thimnak ah Mende peng CNLD party candidate kong he pehtlai in CNLD General Secretary Salai Shing Htun nih thonghnih kum kul kum thimnak ah Mende peng CNLD candidate hi kan thim lio cuahmah a si. Peng EC nih a fehter rih lo. Candidate caah min a pemi an tam caah kan tuaktan cuahmah. Thonghnih kum kul July ni thleikhat ah peng nih candidate cu fehter a si lai. Keimah zong kaa tel kho i peng EC nih thim a si te lai. Line-up tling tein a chuak rih lo. A caan zat cun thanh a si te ko lai tiah The Hakha Post ah a chim. Palawa peng CNLD candidate cu an fiang cang nain peng dang ah cun an fiang rih lo. Peng dang ah cun thonghnih kum kul July ni thleikhat ah peng EC nih a thanh te lai tiah kan theih. COVID-19 ruangah Kalemyo vakzua pawl harnak an tong. Kalemyo le a kiangkap khua vakzua pawl nih COVID-19 ruangah an vok an zawr khawh lo caah harnak an tong tiah kan theih. Pi Mary Cung nih kan vok kan thah i kan bawm ve u tiin nifatin a kan timmi an tam ngaingai. Hmai i khah lo ruangah lak lengmang a si i voksa man rulh le cham hi kan rian a si ko cang tiah The Hakha Post ah a chim. Kanmah chung zong vok thum kan zuar ve i kan zuar kho lo. Kei ka fapa ngeih kum ah pul a tlung ti bia kan chuak ko ti zong a chim chih. Ka lemeu le a kiangkap ah voksa cuekhat ah thong sarih, khampet ah thong ruk, leppanchuang ah thong nga, Hakha le ah thong nga le zanga in an zuar. Cozah lei in sipin zong nih COVID-19 chung cu that ko hna seh tiin an chim nain thah zong ah a zuarnak kan thei lo tiin an harsatnak kong an chim. Vokzaw pawl nih COVID-19 ah thawk ah khan an vok kha India lei ah an kalpi khawh ti lo lengah ṭhatni ṭhatni ah puai tuah a um khawh ti lo caah nifatin vok tha i a zawrmi an tam tiah kan theih. Ni Hlawn Sung ka si.
Panghi kum kul election Atu lio vakpul an tam lio ah a sa hoi hna cu an hnek cun na kan hnek. A thimi a si ko lai ka zum lo. A thimi cu a si bak ko. Ka pa nih tu zingah hrei tlung bakin a cal ah a ṭhuat a thi. A tan dak mi kan nih pawl nih kan i vei hna mi a si. Pa chup coronavirus hi cu ka hua tuk eh. Nungak len zong ngam a si ti lo phi. Taan a vak mi zong ka thlo khawh hna. A kut aa ṭul bal lo mi zong ka hlawter khawh hna sain ka tlai ngai si. Ralrin le nawlngaih ah cun ṭih awk a um lo eh. Nam hai na hu i mui chia pipi zong mu dawh tlong nan thlong kho hei ti chap hna. Ralhah ralhah ngakchia nih tongh phung a si loh. Elizabeth nih a lawh tung. A lu lei i a thut peng ahcun meihol ah an i cang dih te lai ee. Meihol i an in can dih ahcun mah pa ruang khin si lai. Pa chup zei khua ko dah na ruah i cuti ko cun na ngaih a chiat. Lai tuanbia i pa lo kha hi bantuk pale ni ah hin zeitluk ko khin dah a hei tuar hnga ee. Pale ni i ṭiza upat piak awk kan ngaih hna hi zeitluk khin dah thluachuah ngan a si.
Hi, Starlight Music in nan kut kan in tlaih hna. Kemak min cu Katie ka si. Kemak min cu Mang Hei Ṭial ka si. Starlight Music Training and Ministry kong theihternak kan rak ngei lai. Starlight Music Training cu thonghni kum hleithum kum, meithla in rak dirhmi a si i a dirhtu le music a chimtu cu Saya Mang Lian Chawn a si. Starlight Music Training nih aa tinhmi le a chunmang cu Lai miphun nih music tum lei ah siseh, hlasak thiamnak lei ah siseh, Khrihfabu chungah hlaihruai thiam le solfa thiam tampi sersiam hi a si. Starlight Music Training ah thong hnih kum hleithum in atu tiang music a cawngmi minung thongkhat le zanga leng an si i cu chung cun Khrihfabu lei ah hlaihruainak in siseh, music tumnak in siseh minung tampi an chuak cang. Thonghnih pukul thawk in Starlight Music Training cu a ṭhencho chinchin nakhnga le a ṭhet chinchin nakhnga music cawnpiaktu saya minung pathum auhchap an si i cu hna cu music school ah cawnnak ṭhate a ngei i music certificate a ngeimi hna an si. Vocal, violin, solfa le music theory pawl cu a chimtu cu Saya Mang Lian Chawn a si. Keyboard le piano a chimtu cu Saya Mang Lian Chawn le Saya Joseph Thang an si. Guitar a chimtu cu Saya Joseph a si i drum a chimtu cu Saya Thang Nawl si. Starlight Music Training ah thlaruk chung tlamtling tein a kalmi cu certificate pek an si lai i music phunthum duhmi thim in chimh an si lai. Cawnnak thilri mah tein iken a hau lai lo, tlamtling tein chiahpiak a si.
Starlight Music Training ah na rak cawn khawh lo zongah ringawn thilri na ngeih ahcun na inn ah rak chimh khawh a si. Starlight Music ah a cawngmi paoh nikhat zan, nithum zan le ninga zan ah sofa free in chimchih a si i cun a zuammi paoh cawn khawh a si. Cawnnak hmun cu Hakha khua Dawrthar sang, Lansung chak ah a si. Sound system bunh piak le sound hman ningcang lei ah auh khawh le tinṭan sawm khawh kan si. Starlight music instrument dar zong tuah si a si. Keyboard, guitar, drum, speaker le a dang music thilri dangdang zong tlamtling tein kan zuar. A hmun cu Buchoh lam, Cherry lam ṭhen COTR biakinn a hmai ah a si.
Pehtlaihnak Siamang Lianchawn 09 258 036 950

Cun a si khawh chung te inn chungah um ding, a leng kan chuah tik zongah mask i tat ding, mibu hrial ding, cun pakhat le pakhat kan i chawnhbiak tik zongah kut tlaih lo ding, cun thil kan cawk tik zongah khan pe ruk hlat in um ding, a leng in kan rak ṭin tik zongah kan kut thiang te i ṭawl ṭhan ding. Hakha Post cu thonghni lei nih January leili Hakha khua ah hrambunh in dirhmi a si. Catlap in nifatin thongkhat le zanga leng kan chuah pinah website, YouTube le Facebook page in nifatin thong a thanhtu Tualchung Media kan si. The Hakha Post ah rak kan leng ve. YouTube ah Hakha Post tiin kawl law Cun subscribe na rak tuah rih lo a si ahcun subscribe rak kan tuah piak ve. Cun The Hakha Post page hi like le follow na rak tuah rih lo a si ahcun like follow rak tuah law cun sifat rak tuah ve. Thawngpang thar kan ṭialmi le Hakhanet in thawng kan chimmi kan thanhmi paoh fawi tein na rak rel na rak zoh khawh peng lai. The Hakha Post na kan len caah kan i lawm. KMSS nih Chin ramkulh peng cheukhat siangniamrun ah thilri bawmhnak a pek. KMSS nih Chin ramkulh peng cheukhat siangniamrun pawl ah COVID-19 zawtnak khamhnak caah a herhmi thilri bawmhnak kan pek hna tiah KMSS program manager Salai Ngun Khar sin in July ni sarih ah kan theih. Salai Ngun Khar nih cozah lei nih bawmhnak pe hna u tiah an kan ti i Chin ramkulh peng siangniamrun cheukhat pawl ah bawmhnak kan pek hna. Bawmhnak kan pekmi hna cu Sianginn pakhat ah pakhat cio le thlapiat dazen pakhat cio kan pek hna. Thantlang peng, Kampalet peng, Matupi peng le Mindat peng sianginn pawl ah kan pek dih hna tiah The Hakha Post ah a chim. Sianginn an hon ṭhan hna tik zongah khuapi sianginn a tem dohnak hna zongah kutṭawlnak panga cio le thlapiat dazen pakhat cio bawmhnak pek kan i tim rih tiah KMSS program manager nih a chimchap. KMSS nih Chin ramkulh chung biakinn zali leng sin zongah kut tawlnak pakhat cio bawmhnak a pek hna tiah kan theih. COVID-19 he pehtlai in cozah nih cun thla chungah minung samnga le panga taza a cuai cang hna. Myanmar ram cozah nih COVID-19 kong he pehtlai in taza an cuai i dantat a tongmi hna hi Meithla chung lawngah minung thongthum le zasarih le cunthla chung lawngah minung sawmnga le panga an si tiah thongtla zohkhentu phu AAPP nih July niruk ah cathanh a chuah. Thongtla zohkhentu phu AAPP nih atu bantukin tazacuai le dantat hi thonghlei kumkul a paral thla in a hram thokmi a si tiah a langhter. AAPP nih a langhtermi cazin chungah chumbar khomi zawtnak i runvennak upadi, kokek hornak upadi le mak i huh lo ruangah tleihmi hna he fonh in mahthla le april thla chungah minung zaruk le sawmsarih, mithla chung lawngah minung thongthum le zasarih le panga le zunthla chungah minung sawmnga le panga hna cu tazacuai le dantat an si tiah aa tel. A hlan deuh lio ahcun Quarantine Center ah minung hi an tam ngai. Rian i phawtzamh le i suaisan piaknak zongah a harnak tampi kan tong. Hi chungah hin sikan ngei loin a ummi hna hi a tam bik in tazacuai le tlaih an si. Cun thla chungah hin zeiruang ah dah an tlawm khun ti ahcun sikan ṭha tein an zulh cang caah a si tiah AAPP lutlai U Zaw Mu nih The Hakha Post ah a chim. Cunthla chung lawngah zan chuah lo ding nawl an chuahmi a buar i an tlaihmi hna hi Myanmar ram chungah minung hleikua an si i Dehatechy Poma za le sawmrat le pariat in cage an serpiak hna. Cung quarantine center ah um ko nain sikan ngei lo le nawl ngai loin a ummi minung kul le kua hna zong taza cuai an si tiah kan theih. Chin ramkulh chungah zan chuah lo ding tiah nawlchuahmi a buar tam cem hi Mindat peng an si tiah Hakha Palek sekhan in kan theih. CNF CNA hi ṭhawng hna seh ti nan duh ahcun na mino tampi luhter hna u tiah General Ṭhu Mien Nai nih a chim. Rakhine ralkap AA lutlai General Ṭhu Mien Nai nih chimmi nih Nan i ngeihchun le nan i zohtlami CNF, CNA hi a thazaang ṭhawng seh, miphun caah rian tampi ṭuan kho hna seh ti nan duh a si ahcun nanmah chungin mino tampi luhter hna u tiah a chim. CNF, CNA le Rakhine ralkap AA hi a hlan ahcun naihniam tein a rak ummi le aa pehtlaimi an rak si ko nain CNF, CNA hi NCA Laphmat a ṭhumi an si caah an i pehtlaihnak zong aa hlat ngai cang. Cun AA nih Chinram chung tiang ram an rak nur lawng si loin khuami harnak an tonmi kong he pehtlai in CNF-CNA nih thonghnih kum kul March thla chungah cathanh an rak chuah. CNF-CNA nih cathanh a chuahmi ah Myanmar ram cozah ralkap le AA hriamtlai phu hna kahdohnak ruangah Chinmi minung tampi harnak an tong. Cu a si caah CNF-CNA lei nih nan sinah Kunram chung in rak kan chuahtak hram u. Cun kan ram chungah umhun rak kan khurpiak hram hlah u tiah aa tal. Hi cithan an chuahmi kong he pehtlai in AA lei General Truman Ngai nih CNF CNA nih cithan an rak chuahmi hi kan rak i ruah ngai ve ko. CNF hi dothlennak a tuahmi hriamtlai phu pakhat an si ve caah hriamtlai in dothlennak an tuahmi hi kan theihthiam tuk ve ko hna. CNF-CNA hi Chinram chung lawngah si loin Kachin ram le Karen ram pawl ah umhmun khur in dothlennak a tuah vemi an si. Kannih hi ramkhat chungah dothlennak a tuah vemi kan si ve. Cun CNF-CNA hi kanmah kan hmuhning ahcun atu kahdohnak ruangah Chinmi tampi nih nan mawhchiatmi hna kan hmuh. CNF-CNA hi ṭhawng hna seh, ram le miphun caah rian ṭha tampi ṭuan kho ve hna seh ti nan duh a si ahcun na mino pawl tampi in lutter ve hna u tiah a chim. Cun Rakhine le Chin hi unau bantuk in a ummi kan si. Rakhine ram chung zongah Chinmi minung tampi nan um bantukin kanmah zong Chin ram chungah minung tampi kan um ve ko. Pakhat le pakhat karah i theidannak le i huatnak a um hrim lo tiah a chim chap. Australia Melbourne ramkulh lockdown an tuah ṭhan. Australia ram Melbourne ramkulh cu thonghnih kum kul July thla ni riat thawk in zaruk chung lockdown an tuah ṭhan tiah kan theih. Hi kong he pehtlai in Australia Melbourne Stay khuasa Laimi pakhat nih Kan umnak Melbourne State cu nai hrawng ah COVID-19 zawtnak in a zawmi an karh tuk caah honni kum kul July thla ni rat thawk in zarhhnih chung lockdown an tuah ṭhan. Australia ram ah Melbourne ramkulh cu khuapi bik a si bantuk in minung zong kan tam tuk. Cucaah atu bantuk in a karh ṭhannak a si. A dang ramkulh cu lockdown an tuah lo tiah The Hakha Post ah a chim. Australia ram ah hin Laimi cheukhat zong COVID-19 zawtnak a ngeimi an rak um nain an dam ṭhan cang. Atu belte an um le um lo hngalh a si lo. Melbourne ramkulh hi Australia ram ah chimmi an tam biknak a si tiah kan theih. Thawngni kum kul July thla na ret tiangah Australia ram chungah COVID-19 zawtnak a ngeimi minung thongret le zarret le sawmret le paruk an si. Nakhat chungah a thermi minung za le sawmthum le pakhat an i chap. Minung thong sarih le zarli le sawmret le pasarih zawtnak in an dam ṭhan i minung za le paruk zawtnak in an thi cang tiah World Media nih a langhter. Palei cungah COVID-19 zawtnak a ngeimi minung nuai hlekhat leng an si cang. Minung singa leng an thi i minung nuai ruk le singkua leng an dam ṭhan. Nakhat chungah zawtnak a ngeimi minung thong hleihnih an karh i minung thongkhat le sawmuk le panga an thi. Zawtnak a karh biknak ram panga hna cu USA, Brazil, India, Russia le Peru an si tiah kan theih. Chapstick tumatawi ka rak chim lai. Chapstick hi Laiholh cun rua in seihmi rawl einak funghreu kan ti hnga. Hihi BC thangkhat le canhnih hrawng khan Tuluk miphun nih an rak hman cang i AD zanga hrawng ahcun vawleicung ram dihlak nih hman a hung si. A tuanbia an chimning aa dang ciomi chungah pakhat cu Tuluk ram ah ral ruangah siseh, mangṭam ruangah siseh rawl a rak har tuk. Minung an karh chin lengmang fawn. Nihin vawleicung milu tambik cu Tuluk a si tikah rawl ei ding an ngei ti lo i rawl a tlo deuh nakhnga tiin chopstick cu an rak hman ti a si. Thonghnih hleiriu kum ah Beijing khuapi ah kum li a tling cangmi nih cun chopstick in rawl ei ding tiah cozah nih a thenh. Cucu Japan zong nih thongkhat zarriat sawmsih pariat kum ah hman an rak thawk ve i pa caah lamah pariat a saumi le nu caah lamah pasarih a saumi an rak hman ve. Marum nih cun Sai, uiho in sermi, darsen in sermi, lunghring he sermi ti bantuk an hman ve. Hihin ahcun chopstick hi vawleipi nih hman a si cang nain ram tam deuh nih cun khosue phun, a hrizun ummi tirawl einak doh lawngah an hman tiah kan theih. Mount Carmel School International Mount Carmel School International nih lunglawm tein nan kut kan i tlaih hna. Na fa caah ṭapti hlah khua a dei cang, kan chunmang a tling. Mount Carmel School International cu Hakha hrambunh in thonghnih thleiruk kum ah thawkmi a si. American na ngak le tlangval hna nih kumkhat ah win hnih in Mirang holh an rak chimh hna. Hi sianginn cu Mirang holh le Kawl holh lawng in ca a chimmi an si. cawnning le cachimhning hi by-heart system si loin tuahsernak in cawn le chimh a si lai. International Lever in caan chimh hna, class thawk hlanah thlacamnak le thangṭhat hlasaknak a um hmasa. Sangakchia nih nunzadawh he an ṭhen i caan thiam khawh nakhnga papek in ca a chimmi sianginn an si. Mirang holh thiam hrimhrim a herhmi ṭhen kan phan cang. Okay, I will smile.

My school is beautiful and have a lot of sleep. Cucaah na fale kha an ngakchiat lio tein Mirang holh le ca, Kawl holh le ca thiamter na duh hna ahcun Mount Carmel School International sianginn ah rak kaiter ve hna. Hi sianginn in tanghra a awng i ca a thiam bakmi cu American sianginn hna ah full scholarship tuahpiak i kaiter an si lai.

Dhaka Postmortem kumkhat ca lockdown khi coronavirus ni a pah khawh lomi cu tarin le nawl ngeih hnar le hmur a huh nak ding ah mask pakhat cio alaka si loin alak in kan phut bangai lo ramvai pawl sin in virus rungrul kan alak sual nak hnga lo Kan van a chia khun e, kan hmur le kan kaa aa hlat tuk e. Social distancing na ka ngamh ko e, hngawng oih ah maw na ka rel?
COVID-19 i runvennak ding caah zeitindah mask ningcang tein kan i tet lai timi kha kan rak langhter lai. A si bik ah mask kan i tet hlan ah hand in kan kut thiang tein kan i ṭawl lai. Kan i ṭawl dih in mask kha a hri tein kan tlaih lai i a colour ai theh deuhnak kha a lenglei ah kan chiah lai. Cun ka zawhahnak kha a cunglei kan chiah lai i Cun ka zan khan ka zawn te kha kut in tongh lo ding si lai. Cun kan i phoih tikah khan ka zawnhri te lawng khan kan tongh lai i mithurpung ah khan kan hlonh lai i mask kan i tat tiin khan kan kut kha thiang te kan i ṭawl ṭhan lai.